İsanıñ şegirtlerinen soñki aşı. İncil. Matta, yirmi altı, Mark, on dört, Yuhann, on üç. Mayasız pişken pite bayramınıñ birinci kününe şegirtler İsanıñ aldına kelip, Saña Pesah aşını qayda azırlayıq? dep soradılar. Şeerge kirip, anavı bir adamğa barıñız ve oña şöyle aytıñız, Oca, menim vaqıt saatim yaqınlaştı dey, Pesah bayramını şegirtlerinen beraber seniñ eviñde yapacam, dedi İsa. Şegirtleri İsa olarğa buyurğanı kibi Pesah aşını azırladılar. Aqşam tüşkende, İsa on eki şegirtinen sofra başına oturdı. Soñ turıp, üst-urbasını çıqardı, bir elbes aldı da beline bağladı. Legenge suv qoyıp, şegirtleriniñ ayaqlarını yuvıp başladı. Beline bağlağan elbeznen ayaqlarını sürtip quruttı. İsa Simon Pötrniñ yanına kelgende, Rabbi, sen menim ayaqlarımnı yuvmağa isteysiñmi? dedi Pötr. Men şimdi ne yapqanımnı sen añlamaysıñ, soñ añlaycaqsıñ, dedi İsa oña cevap berip. Menim ayaqlarımnı iç bir vaqıt yuvmaycaqsıñ, dedi Pötr. Eger yuvmasam, mennen birlikte payıñ olmaycaq, dedi İsa. O vaqıt Simon Pötr, Rabbi, tek ayaqlarımnı degil, qollarımnı, başımnı da yuv, dedi. İsa oña, Yuvulğan adam bütünley temiz, Onıñ tek ayaqlarını yuvmaq kerek. Siz istemizsiz, amma epiñiz degil, dedi. İsa onı satacaq adamnı bile edi, şunıñ içün, Epiñiz temiz degilsiz, dedi. Şegirtlerniñ ayaqlarını yuvğan soñ, İsa üst urbasını kiyip, yerine yerleşti. Şegirtlerine dedi, Men sizge ne yapqanımnı añladıñızmı? Siz maña Oca ve Rabbi deysiz, em doğru aytasız, çünki men bu olam. Şunıñ içün, eger men Rabbi ve oca olıp, ayaqlarıñıznı yuvğan olsam, sizge de bir-biriñizniñ ayaqlarıñıznı yuvmaq kerek. Men sizge örnek kösterdim, endi men sizge ne yapqan olsam, sizge de öyle yapmaq kerek. Bu sözlerni aytqan soñ, İsanıñ ruhu pek sıqıldı, endi açıqtan-açıq aytıp başladı. Sizge kerçekten doğrusını aytam, sizden biriñiz meni satacaq. Şegirtleri ise o kim aqqında aytqanını bilmeyip, şaşqınlıqnen bir-birine baqıp tura ediler. Olardan biri İsanıñ yanında yata edi, İsa onı pek sevdi. Simon Pötr oña, İsa kim aqqında aytqanını sorasa, dep işmar etti. O ise İsanıñ kökregine başını qoyıp. Rabbi, o kimdir? dep soradı. İsa cevap berip. Men bu kesek ötmekni aşqa batırıp kimge bersem, odır, dedi. Soñ o bir kesek ötmekni batırıp Simon İskariot oğlu İudağa berdi. Şu añ İuda ötmekni alğanınen iblis onıñ içine kirdi. İsa oña, Yapacağıñnı tez-tez yap, dedi. Sofra etrafındakilerden iç kimse İsa bu sözlerni ne içün aytqanını añlamadı. Aqça qutusı İudada olğanı içün bazıları İsa oña, Bayram içün bizge kerek olğan şeylerni satın al, Ya da fuqarelerge bir şey ber, dedi, dep tüşündiler. İuda ise ötmekni alıp birden tışarığa çıqıp ketti, endi gece tüşken edi. Şu arada İsa şegirtlerine, Bu gece epiñiz menim içün yoldan urulacaqsıqz, çünki yazıda şöyle yazılğan, Çobannı urıp yıqsam, sürüdeki qoylar da dağıtılacaq. Amma men ölip tirilgen soñ sizler Galileyağa barmazdan evel anda bararım, dedi. Pötr cevap berip oña, Eger episi seniñ içün yoldan urulsalar bile, men iç bir vaqıt yoldan urulmaycam, dedi. İsa oña, Saña doğrusını aytam, şu gecesi, horaz qıçırmazdan evel sen menden üç kere vazgeçeceksiñ, dedi. Pötr oña, Maña sennen beraber ölmege kerek olsa bile, senden vazgeçmeycem, dedi. Başqa şegirtleri de şöyle dediler. Olar aşap oturğanda, İsa ötmekni aldı, şükür etip, parçaladı ve şegirtlerine berip, Alıñız, bu, menim tenimdir, dedi. Soñ qadeni alıp, şükür etti ve olarğa berdi. Episi ondan içtiler. İsa olarğa, Bu, çoq adamlar içün tökülecek menim qanımdır, vasiyet qanı, dedi. Sizge doğrusını aytam, endi Allanıñ Padişalığında men sizlernen yañı içimlik içecek küngece, men yüzüm meyvasınıñ içimligini içmeycem. Soñ olar yırlap, Zeytun dağı tarafına kettiler.